Ho! Ho! Ho! Croeso Nadoligaidd sbesial iawn i Pop Ti lle mae Nadolig yn swyddogol wedi cyrraedd. O, ie. Ac heddi mae gen i y her Nadoligaidd sbesial iawn ac i cymryd rhan yn y her mae angen cystadleuwyr a'r cystadleuwyr heddi Yn tri coblyn bach direidus iawn. Fan hyn mae Elin. Helo. Cadi. Helo. A Gwenno. Ho, ho, ho, helo. Hei, line fi hwnna. Sorry, sorry, sorry. Helo. So, chi guys yn cyffroes, edrych ymlaen at y Nadolig? Really, Arlo. Dwi'n wrth y modd. Wel, Guys dwi yn gwybod Siôn Corn yn dda iawn t'bo. Na'i roi yr holl yy bethe chi an- isie ganddo fe nôl i fe, na'i gweud wrtho fe, ond mi fydd e angen rhywbeth yn ôl. O! O! O wrth gwrs. Ac i chi'r gwylwyr hefyd, be' ma' fe isie i chi danysgrifio. A gadal hoff hefyd 'de. A hefyd, gwasgwch y botwm gloch 'na i ga'l notifications. O, bydd e wrth ei bodd. A rhywbeth arall ma' fe isie i chi cwblhau'r her yma sydd gyda ni fan hyn, oce? Okay? Oh Gan mod i yn gwybod Sean Corn yn dda iawn, mae wedi rhoi cwbl o bwerau i fi. Na! Oh. Callio! Gwyliwch hyn. Oh! Wedes i, o'n i'n gweud. Waw! O'n i'n gweud. Mae'n iawn. Diolch, Sean Corn. Ei, nid fi yw'r dyn mawr, reit? Oh, wel, sorry. Beth yw'r her, yn syml, Mae angen i chi creu arddiniad Nadolig newydd sbon, fresh. So bydd angen i chi meddwl tu allan o'r bocs, falle, okay? Iawn. Ac arddiniad ar gyfer coeden, um, shilff ben tân, tŷ bach, be bynnag chi eisiau, okay? Ddim too job. Um, ond y tric yw, mae yna mond 3 munud i chi wneud e. 3 munud? roedd ma, honestly. Fi'n gwybod, wel, mae rhaid ni wneud e'n bach yn heriol, efe. Ac ar y diwedd, fyddai'n um, Sgorio pa un yw'r gore a pha un yw'r gwaetha. So, ar ol tri, ar eich marcie. Barod. Ewch! O fi dal am fantes ble oedd y sellotape ddim yn barod. O na!

Mae'n ffantastig. Wel, pob lwc i ti. Diolch, Jess. Mae'n mynd, mae'n edrych yn ffantastig. Mae'n o'n arwydd dda fod fi'n gallu gweud beth yw e. Ia. Dwi'n dwi trio, o'n i'n meddwl, o, oh, nes i weld hein, ac nes i feddwl, o, oh, ti'n gwybod be? Syniad da. Ynde. Syniad da. Ynde. Mae'n am ond dau munud ar ôl. Mae'n munud di mynd yn barod. O, na!

O'r fwrdd cymryd cam yn ôl. Peidiwch â chyffwrdd. Ok, pawb roi caps ar ben y glud, caps ar ben y beiros. Gwen, os ti plîs dangos i pawb e dy... So, o, mae llgada fo bach. Um, so mae hwn fatha Fatha nadolig. Eira, a wedi gynnwch chdi dyn eira bach, efo moronen, carainch. Carainch. Yn ni, yn, yn ni wyna bo. Wedyn gyda ni coedan bach dolig. Oh. efo tinsel pink arno fo. Um, ti allan. Ie, yeah, dwi'n cweith di gorffan, ond mae'n neud y tro. Mae'r ma llyged rili yn

Um, nes i trio ngora. Man, ffantastig. Wel, mae o'n iawn. Nes i trio adio chydig bach o texture fatha bod o'n efo, efo ffyr, de. O, oh, ie. Yeah. Ond um, do'n i'm yn siŵr be i ddefnyddio, so nes i just sgriblo arno fo fo beirw. Dwi'n meddwl bod o reit quirky de. Dwi'n meddwl bod yn quirky hefyd. Mae'n quirky ac yn cute. Mae fe'n edrych fel Rudolf. Mae'n edrych fel Rudolf, tydi? So ti'n gallu gweud yn syth be mae fe, so da iawn, Elin. Diolch, Jed. Um, beth mae Cadi di wneud? Nid i uh, disgrifio dy aruniad i ni, please. Dyma'r angel Gabriel, oce? Felly... Pam Gabriel? Wel, t'mod, mae'n rhan o stori'r geni ac yn y blaen. Ond, y bwriad fan hyn oedd ddefnyddio rholyn papur tŷ bach i greu ffrog yr angel Gabriel, yndyfe? Felly, ma' 'da ni'r ffrog fan hyn, a wedyn ma' 'da ni yr halo, fel o'n i'n gweld y sengl hwnna, gwyneb angel Gabriel,

Ma raid i fi gweud guys, y tair ohonoch chi wedi gwneud job yn ffantastig. O, diolch, Jed. Glap i chi nan. A ti'n feddwl am yr amser oedd wedi gwneud na hefyd? Tri munud, cofiwch. Na, ti. Fi'n siŵr bydd Siwn Corn yn hapus iawn gyda rein, ond mae angen yn y lle dda. Mae hwnna'n anodd. Mm. Really, really tough. Uh, yn fy marn i, uh, enillydd, just am... Um, Bod yn mwyaf creadigol fi'n meddwl gyda'r pethau sydd o gwmpas. Dwi am roi e, falle bach o sioc yw hyn, ond i cadu. Na! Yeah. Ti'n jocan? Ie. Na, dwi ddim yn jocan. Serious. Wel, dwi'n dwi really licor ffaith bod y heilo gyda ti. Ti wedi gwneud y heilo, ti'n gallu gweud bod angel i fi, ti wedi miso allan ar